Aýal adamyň özüni bagtly duýmagy üçin erkek adam haýsy sözleri aýtmagy wajyp? Gygyryp waz edip ýörenok-da biraz özüňi saklamaly diýlen düşünje bar bizde nji edep tertip bar adamda. Käbir adamlaň ýanyna barasyň gele ýüzi nurana tanşasyň käbir adamlaň hümm pust brend pust abraýly njenjenjen. Öýkelek Şoň gözümde gahary bardy. Gorkýan şu şoňňak zatlardan. Köp agladym belki, ýöne geçýän eken-ä. Men ýöne işleýärdim. Sen dört sagat sowýaň toý, şeýle dälmi? A seň sowýan toýuň maşgalasy üçin ol ömürlik galýar. Sen atbarjy, hemme zat. Wajyp zatlaryň biri.
Bilmedim-de Goçmyrat bar. Kynlaşdyrýaň diýýä-de, ýöne köje sözler bilen aýtýardy. Her bir ädimi idealny bolmaly. Seň dostlaryňam görip bolup.

Salam mähriban tomaşaçylar siziň bilen Gültamada we siz Türkmenistanda naýbaşy wideo fotostudiýalaryň biri bolan Ak kepderi wideo prodakşonyň ýazga geçirmegine Üstünligiň açary atly gepleşigiň dördünji sanyna tomaşa edýäňiz. Meň bu günki myhmanym Türkmenistan döwletimizde nusgawy, iň owadan, iň akylly öz üýtgeşik stili bilen saýlanýan zehini alyp baryjylarymyzyň biri bolan Zebagözel. Hoş gördük studiýamyzda. Sag boluň.
Juda uly bahaňyz üçin köp minnetdar. Ýakymly eşitmek zenan hökmünde-de we myhman edip çagranyňyz üçinem köp minnetdar. Ilkinji size öz adymdan we Güller dünýäsi akkauntyndan şular ýaly owadan kompliment. Sag boluň.
Kabul ediň.
I Начнёm. Her bir myhmanymdan hökman soraýan soragym, özüňi üç söz bilen beýan et. Siz özüňiz üç sözde näme beýan ederdiňiz? Bah.
Bilmedim. Üç diňe üç söz. Da, şas wot mozgowoý şturm diýer, beýni hüjümi. Üç söz. Eee, perfeksionist. Mhm. Öýkelek. Gözellik Döretmegi halaýan ynsan. Super.
Spasibo. Düşündim. Ştaý duže aňlasaňyz bolar, haýsy personaž, haýsy adam bilen biz intro ýazýas. Indiki soragym size şeýleräk sorag. Koko Şanel şeýle diýýär, Her bir adam bilen tanşanyňyzda ilkinji şo barada döreýän duýgyny ikinji sapar duýup bolanok diýýär. Hawa. Siz adam bilen ilkinji gezek tanşanyňyzda näme üns berýäňiz?
Indi biziň hemmämizem orslarda aýdylýan bir nakyl bar. Wstriçaýut e, padýorki, ýagny ilki bilen daş sypata seredýärler. Indi isleseň, islemeseň hemme ynsan kalbyna seretmäkä, oň içki dünýesine, maňyzyna seretmäkä, hökman suratagyň daş sypatyna seredýär. Men şeýle däl diýselerem şol şeýle. Men bilmedim arassaçyl adamlary gowy görýän we Ilki bilen belki şoňa seredýändirin. Ýöne ondan soň elbetde onuň bilen näme gürleşip bolar? Dünýesi nähili? Dünýesiniň howasy nähili, reňki nähili? Bu elbetde wajyp zatlaryň biri. Gaty dogry, sebäbi mysal üçin magazine barýan köten süýjüler bar. Ilki obýortkasynda seretýär, soň Uje soraýas satygyçydan haýsy gowjaka öz islegimiz boýunça dis diýsin i psihologiýadada şeýle bar birinji deset sekund adam skaner etýä seň adamyňda i şeýle bir zat bar indi mysal üçin goşup bolýa adamyň daşy bar i plýus her bir adamyň daşyna trtsony polýasy bar şol haýsy nastroýeniýada on müň geýnäýsin ýüzüniň grimaskasy aýdyp dur. Onda käbir adamlaryň ýanyna barasyň gelýär, ýüzi nurana, tanşasy. Käbir adamlar köz brend, köz abraýly njenjen. To ýest energiýasam bar. Şolam. Meniň pikirimçe soňky döwre üns beren zadym bar. Adamyň içki dünýesi, ýaşaýan günleri we duýgulary gözünden görünýär şol. Hum. Deswitselno.
Hawa, ýakynda Bir tanyş zenanym täze bir biznese başlady. Oho. Öň başgady. Ol bir hili dünýägaraýyş, dünýägaraýşy däl, şo bir zatdyr belki, ýöne nastroýeniýasy başgady. Soň bir sapar gördüm welin, şoň gözünde gahary bardy. Oho. Ýöne ýylgyrýardy, hoşniýetli gürleşýärdi. Maska. Hemme zat öňki adam, şol öňki zenan şol. Ähli zady, ýöne gözünde şoň gahar bardy. O gaharam däldir, belki alada bolmagy mümkin. Şol işe başlap, şol men pikir etdim, adamyň içki dünýesi gözünden hökman görünýär. Dal. Bagtly bolsa-da görünýändir şol, mähre gaplansada görünýändir şol, meň pikirimçe. Şoň üçin içki dünýäňi sazlamak iň wajyp zatlaryň biri.

Wagt Ýa wagt diýenlerine ylalaşman bolmaz. Wagt biz üçin iň gymmatly zat. Çünki ony hiç bir pula satyn alyp bolanok-da. Mysal üçin dolap bolanok, garadyp bolanok. Ýöne meniň pikirimçe has gymmatly zat adamyň içki dünýesi diýmäýin-de, göwni meniň pikirimçe. Wsötki ýene energiýa gelýä. Energiýam kaşa.
Da, size ýaňky getiren mysalyňyzda ana wrodi bi wagtyny dogry geçirýärem, finansowy nezawismiste çykandyr, puly baý indi, arkaýyn diýenini geýip bilýä, abraýam ulaldy, odnako şo ýaňky alada energiýasyny birhili plýusa götermeli bolýn, adam aladaly. I iň aňlap bolmaýan zat adam kontrol edip bilmeýän zady herekedinem kontrol edip bilýä, daže žesti, daže ton, no glaza. Göz. Hakyky içki dünýäň zady. Ony kontrol edip bilenok. Başda edip biler. Ýöne gürrüňdeşlik üç minutdan artyk zat etse, uje siziň diýmek psihologiýadanam ukybyňyz bar. Belki bolup biler, ýöne şu adamyň göwni, adamyň dünýesi, ony bir hili gymmatly saklamak, adamyň gadryny bilmek, bir-biriňi çyndan içden gelýän söýgi bilen söýgülemek, ýa bolmasa dostluk gatnaşyklarynda-da ýa-da şeýle kärdeşlik gatnaşyklarynda-da çyndan gatnaşmaklyk häzirki döwürde bir azajyk ýitip barýan bir moda öwrüldi. Tekrar şu sorag.
Ol bir döwür moda bolandyr, hä, şeýle может ejem-kakam döwründe biri-birini gadyrlamak we şol gadyr ýyllar boýy gidýär-de, şol çagalarynyň toýunda-da, agtyklarynyň toýunda-da şol tanşlary gelip hormat bilen gatnaşýarlar. Häzirki döwrüň gatnaşyklaryna bilemok, biz entek şol toýlary ýaşamak üçin ýigrimi-otuz ýyl ömür sürmeli, ýaşamaly. Ýöne häzirki döwür adamlaryň gatnaşyklaryndan şol söýgini gazanyp bilnermikä diýip pikir edýän. We şu wagtky gatnaşýan adamlarynyň ýüz göterime diýmäýin, şoň otuz göterim bilen gatnaşyp bilse, Razy bolaýmasalar gaty dogry. Şo barada sorajak kädip po posledovatelnosti soragyma. Ýöne şu wagt näme sorasym gelýär mysal üçin şu döwür alyp baryjy boljak bolsaň aýdymçy boljak umuman sahnaň adamsy boljak bolsaň wrode bi ştat gerekkä üýtgeşik bir teksti ýat tutýaň iki üç sany owadan goşgy toýam näme dört sagat dowam etýär owadan geýinýäň tiktok instagram ýöretýäň sahypaňy Ýöne öňdebaryjy alyp baryjy bolup bolanok. Siziň pikiriňizçe, öňdebaryjy alyp baryjy bolmak üçin wajyp haýsy başarnyklar bolmaly? Şol üstünlige kowalaşmazlyk. Birinji.
Üstünlige kowalaşmazlyk. Hawa. Prosesden lezzet almaly. Hawa.
Birinji, ikinjisi ýoga, meniň pikirimçe, üstünlige kowalaşmazlyk. Häzirki döwürde indi biz uje ýaşy uluraklylaryň hataryna girýäs-ä. Hawa. Indi ýaşajyk başlaýan alyp baryjy aýdymçylar, artist bolsun, islendik hiç tapawudy ýok. Ilki bilen öňlerine goýan maksatlary meň pikrimçe meşhur bolmak. Ýaly. Dä-dä-dä-dä. Gönden-göni tanalmak we gönden-göni hemme kişiň gowy görmegi indi şu häzirki döwürde bir trend diýilýär, moda biri. Ýöne men özümden pikir edýän ýa men öz deňimdäki kärdeşlerimden pikir edýän welin, men üstünlige ýetmeli, men belli bolmaly diýlen duýgy hiç ýokdy. Men ýöne işleýärdim. Lezzet alýardym şol zatdan. Men çykýan ene-watanyň lezzet alýanyny bilýärdim. Köp ýerde ýaltalyk edýärdim, barasymam gelenok. Mysal üçin, häzir kowalaşýarlar-da men oňa-da gideyim, onda-da çykaýyn, bunda-da çykaýyn, şu bardy. O-da ýokdy. Ondan E, üstünligiň syrydyr belki ýa-da üstünlige ýetmegiň e, iň gysga ýoly şo barada pikir etmezlikdir. E, üstünlige ýetjek men belli bolaýyn diýmeklik däl-de, ýönekeý öz üstüňde işlemek, edýän işiňi dogry etmek, gowy etmek, şol adamlaryň berýän bahalaryny, ondan soň şo zatlardan lezzet almakdyr belki. Şat, dogry aýtdyňyz, sebäbi mysal üçin öňdebaryjy, alyp baryjy bolmak üçin pylança banda men gitjek diýmeli däldi. Sen dört sagat sowýaň toý, şeýle dälmi? A seň sowýan toýuň maşgalasy üçin ol ömürlik galýar. Sen alyp baryjy, hemme zady alyp barýaň. Şonuň üçin gaty dogry aýtdyňyz. Şony gowy geçirmegi. özüňe maksat etmeli. Hawa. Ýok, bu wagt toýa baryp, wideolary alyp alyp, şol toýlar häzir ezbet aş internet. Toýlaryň storislerinem, toýlaryň wideolaryndan doly gynansak. Ýöne o zatlar eýýäm näle diýen. Men mysal üçin baryp Alynsa bir storislik wideo ýönekeý bir pursat alynýanda bolmasa onam alyn men özüme bir hili gelişdiremok şu taýda wideo alyp ýörmegi. Ýa her kimiň bir hilek statusy barda sen alyp baryjy diýip bardygyň sen işiňi ýerine ýetirmeli. Men hatda toýlarda ýygy içen bilemok. Men şon ýaly şu konsertde däl şolar ýalykda döwlet konsertlerinde-de çykyşyň öňünde çykyşyň dowamynda-da hatda bir bir owurtguçany hem Şoň jogapkärçiligi maňa şo zatlary üstüme bölmezligi talap edýär. Perfeksionist diýip ýöne ýere aýtmadym-da, men şu gürleýän zadym adamlaňka meňzemesin, gürleýän zadym şu şablon bolmasyn, hemme kişiniňki ýaly şo bir zat bolmasyn diýip alada edýän. Ýöne köp kardeşlerim şoň ýalňyşdygyny aýdýar. Näme üçin?
Bilmedim-de Goçmyrat bar. Kynlaşdyrýaň diýýä-de, ýöne köje sözler bilen aýtýar. Dikäwagt tekst ýazýaň welin, şeýdip kynlaşdyrma, ýöne köje sözler bilen aýt diýýär. Ýönekeý sözem, meniň pikirimçe, iň aňsady. Şonuň üçin kynana bakmagy dogry hasap edýän. Super.
Ony siz distwitilna perfeksionist we pedant ba ahyrky netije idealny bol. Hawa. Perfeksion her bir ädimi idealny bolmaly. Hakykatdanam her bir posty idealny wapşe hiç hili wne konkurensiýa gaty üýtgeşik menä bolsun on minut dursa şu agzyma çyýyp diňleýän sähedi siziň öz auditoriýaňyz bar. Hawa. Sizi diňlejek her kim däl. Nobat öz içki dünýäsi bilen hakyky dost bolýan adam doýýar diňläp wut. Gowy smaçdy, halaýan piçonyňy ýersiň-ä. Bolsun ýekeje kusok non saňa priýatno wesprasy. Şoň üçin başda aýdyşym ýaly, nezamenimýe nusgawy. Spasiba. Spasiba, oç haroşy atwet. Her bir adamyň durmuşyna täsir eden kiçikä görä multfilmi, filmi, kitaby bar. Siziň elbetde şunýalak adam bolup ýetişmegiňize bir multfilm ýa erteki täsir edendir. Ýatlap bilýäňizmi? Kakoý fragment, kakoý geroý, imna kakoý multik, belki, skaskadyr. Ýo, men bar-a, multfilm diýmäýin, men kiçijikligimden tans sungaty bilen meşgul boldum. Ony men bilýän, bileňizokmy bilemok. Men kiçijikligimden şu dört, bäş ýaşda eýýäm Ýelena Dermidontowa bardy, Türkmenistanyň halk artisti boldy. Ol baleron, ýagny klassyka tanslaryny düzýän Aýjan tans toparynda tans etdim. Ondan soňam Näzli tans toparynda tans etdim. We şol döwürde geçýän klassikamyz bardy. Şol ýerde çalynýan pianino saz guraly zady bardy. Her klasymyzda pianino bilen geçýärdik. Meň häzir şeýle adam bolmagyma, belki, sazlara bolan söýgim şol döwürden gelýändir diýip pikir edýän. Çünki saz meň ömrümiň aglaba bölegini tutýar. Saz barada hatda pikir edemde, köplenç agym tutýar. Sebäbi saz Meň dünýämi düzleýän, dürsleşdirýän bir zat. Super.
Haçan-da ştorm bolýar ýa, şu deňiz ýalak. Hawa. Bir zatlar seni tolgundyryp, bir zatlar gaharlandyranda-da ýa-da nastroýeniýaň gaçanda, keýpiň gaçanda-da, hökman saz şony ýerinde goýýar. Wow. Özem estrada pop däl. Men şol köne Klasika. klasikany gowy görýän we saz meň üçin aýratyn. Şol ine Röwşen Epesow bar meň iň söýgüli kompozitor, dirižorlarymyň biri. Şol adamyň konsertini men hiçem sypdyramok. Çünki janly görüp biljek. Men şeýle-de diňläp bilýän o sazlary ýöne janly görüp şol şol ýerde men ýene bir özüme näle diýeýin, ýene bir bir motiwasiýa, gowy zatlar bilen doldurýanmy, menimi ýene bir sapar menligimi doldurýan şeklinde energiýa alyp gaýdýan şol sazlardan. Şonuň üçin saz tansymdan men gelip bilýändir bu zat. Çünki şol kiçijikligimden men solistka bolup galdym. Aýjan, hawa, ýurdumyz boýunça ýigrimi dört, ýigrimi bäş sany ansambl bardy. Şolaryň ählisiniň içinde-de solo tans edýärdim-da. Aýtmaly. Ýani işimde men lezzet alýardym şu taýda. Ana Ziba bilýän, seret, görkez, pokaži tam zatny çaga-da. Görkez, isbat et, edýärler hem. Şoňa gyzýardym-da, oh, men ýene-de görkezdiler, oh, şunýalak, şunýalak bolup. Şeýdibä ulalym, orsy üç sany mugallymyň. Üçsem balerina bolup tans eden döwründe-de şolaryň elinde ösdüm diýsemem bolýar. Ondan soňam medeniýet institutyna girdim-de, okuwy tamamlamam bady. Dowam etdiňiz.
We şo zatlar maňa täsir edendir. A tak men görýän multigim Heý Arnolddy, bilýänsiňiz. Heý Arnold.
Häzirem men şeýle. Haýsy fragmenti?
Hemmesini gaýtalap, gaýtalap görýän. Men şo multiklary ýatdanam bilýän, ony soramda näle diýýär, görýäň-de. Dogry. Biziň ýaşymyzdakylary bilýändir belki. Gaty dogry.
Indi wapşe başga sorag. Ola kiçiklik. Hawa.
90 ýaşly Zyba şu wagtky Zyba näme diýerdi? Belki maslahat, sorag. Duruň, näme, 90 ýaşla? 90 ýaşly Zyba. Maňa bir zat diýmelimi?
Şu wagtky Zyba.
Ot, wam şas 25 da, 18. Meň üçin şeýle. Tüwelem ýaş görünýäňiz. Näme diýerdi?
Togsan ýaşly göziňize getiriň. Ýurt şu wagtky. Seni alada etdiň. Sen köp agladyň belki, ýöne geçýän eken-ä. Hümm. Hemme zadyň gowy boljakdygyny. Geçýän eken-ä.
Hawa, hemme zadyň gowy boljaklygy barada belki şo wagt pikir edip bilen dälsiň. Hümm. Ýöne geçdi. Super.
Şeý diýerdi belki. Motiwasiýa bererdi.
Hümm. Otliçno.

Şol ýere barmakam iki gün öňünden şo barada hökman pikir edýän. Şol duýgulary men ýaşap başlaýan. Näme geýmeli? Wizualizasiýa, hä?
Näme diýmeli?
Hawa. Nähilek bolar? Ä, şol ýeriniň ýeri şeýledir. Ýagny temasy şeýleräkdir. Şolara gelişýän şekilde baraýyn diýip. Men barýan ýerimi özümden has ýokarrakda görýänligim üçindir belki. Çünki men mynasyp bolmaly. Buň berýän soraglaryna, mysal üçin, alyp barýan gepleşigine ýa-da goýýan hormatyna, edil şol bir babatda-da toýlarda-da şoň ýaly, sen diýip tutdularmy, seni söýgüläp tutdularmy, şolaryň goýýan hormatyna mynasyp bolmak üçin sen has gowusy bolmaly. Konsertlerde-de şoň ýaly, sahna çykamda režissýoryň ýüzüne, gözüne utan, şol menden utanmasyn, ýagny geýen-eşiklem gelşikli bolmaly, alyp barşym has super bolmaly, ýylgyrmaly, ine şu zatlary. Näme geýmeli, näme etmeli? Belki, şudur.
Opýat perfeksionizme barýarsa görýäňiz. Her bir adam öz öňüne maksat goýýar. Ýa maksatsyz ýaşamak bir hili manysyz ýaly. Adam iň soňunda Mark Twen diýýär, siz diýýär, ahyrky toçkany goýman, ahyrky nokady goýman, uzak ýol ýöräp baraňyzda, nirä baranyňyza haýran galarsyňyz diýýär. Şonuň üçin her bir adam öz öňüne maksat goýýar. Sen goýan maksadyňa Motiwasiýa almak üçin näme etýäň? Sebäbi höweslent bolýar, bir, iki, bir aý, iki aý, motiwasiýa bir gutarýan resurs, gutarýar. Ýöne sende ýa wiža içiňde wejna agon ýaly mydama bir zat ýyladyp dur. Şoň esasynda-da sen tüweleme statusyň diňe ýokaryk galýar. Saňa näme motiwasiýa berýär şonda? Maksadyňa okgunly bolmaga. Maksada okgunly bolmagym bar. Günüň dowamynda bolup biler. Ýa belki ýylyň başynda ýazyp goýaň. Ýa aýnada ýazyň. Ýok, onýanky ştat ýok. Ýene-de bilmedim, banalnyý otwet, adaty jogap bolup biler belki, ýöne sazlarym meň şol motiwasiýa. Men işläsim gelmese, şol sazym açylsa, meň işläsim gelýär-de. Super. Bilmedim, şol saz topliwa ýalak maňa şol. Şol maňa energiýa berýän bir zat şol. Saz işläsim gelmese-de, aýdýan aşa nastroýeniýam bolmaýan ýagdaýynda-da men şol sazy diňlesem, saz eşitsem. Belli saz pleýlistiňiz barmy ýa çalşyp durýaňyzmy klassikanyň içinde-de? Ýok. Ýa nastroýeniýa görä üýtgeýämi?
Islendik klasika, islendik. Hä, lýuboýy ýaşyl zolaga ýetire. Indi emosiýaň dört sany zolagy bar-da, ýaşyl, indi inkwizitiw, ondan negatiw bar, rahatlyk, spokojstwie bar, takaýa-da, i iň soňunda agressiwnyý bar. Indi, znaçit, zyýbany ýaşyl zolagy, pozitiwnyý zolaga geçirýän bir toplýowa, klassyçeskiý sazlar. Sazlar, hawa. Super.

Belki günüň dowamynda, belki hepdede, ýöne hereket däl-de, söz. Sözler. Hökman muny aýtmak.
Aýal Her kimiň halaýan sözleri bardyr, ýöne biziň şol söýginiň gory, söýginiň düýbi, düýp teýkary Onuň seň ýanyňdalygyny duýmak belki we nähilek bolanda-da hemişe ýanyňdadyryn diýen sözi belki özüňi bagtly etmek üçin gerek bolan sözlerdir. Men ýanyňdadyryn, seni gowy görýändirin, gowy görülýändigini ýadyndan çykarmasa gowy görýär. Menä şonuň ýaly. Gaty gowy.
Diýýärä käbirsi sen maňa gerek diýýär. Käbirisi men seni söýýän wajyp ýöne siziň jogabyňyz distwitilno oturýa säbi aýal adam hä lýuboý aýal adam alýan sowremenni döwür hasam maşyn sürýäs biznes edýäs çagalamyzam özümiz akydyp getirip produkty naharyň hemme zady wrode bi erkek adam geregem däl no şoň prosta ýanyňda durmagy wažny şoň üçin erkek adam öz gezeginde ýa s toboý rýadom men seň ýanyňda diýmegi iň esasy wajyp. Hawa, men seni söýýän sözem banalny bir ýönekeý bir zada öwrülip barýan ýaly. Şoň gyzygynyň ýoklugy bir hili agram has ýeňilleşip barýan ýaly. Şoň üçin has agramlyrak zat şoň seň ýanyňdalygy we onuň saňa goýýan hormat sylagy meň pikirimçe. Gaty gowy. Hakykatdan bagtly adam bilen bagtly bolup görünesi gelýän adamyň edil tapawuda diýjekkä wajyplygy. Men ýene gürleşdige sorajak diýdim. Indi şu döwürde kamerany açýar bagtly super Myrat Mollam zady bar. Nýarysyn oýny açýar hyyy ýap ýap opýat siňirdä. Siz üçin Nähili wajyp bagtly görünmek i hakykatdanam bagtly bolmak ine. Bagtly bolmak bilen bagtly görünmek şol ýaňky diýişiňiz ýaly internet bilen hakyky durmuş da. Gynansakda häzir aglaba kişi şolar ýalak boldy. Ikinji.
Howwa şeýle görnüsler gelýä. Ýön şeýle görnüsler gelýän adamlarada tomaşa edýän ýene-de adaty Ýaşaýjylar. Ony hakykatdan şeýlemikädir diýip pikir edýänler bar-da içinde, aý, şunýalak tam gowy ýaşaýalaý, şunýak zatlar alynýalaý diýip, bir ruhy çökgünlige zat edýärler, düşýärler, depressiýa düşýärler, bar şonýaly adamlar kän. Onuň, menem şolara hemişe maslahat berýän, şu hemme görýän zadyňyz görnüşi ýalak däl diýýän. Men şonýar pikirem edýän. Şu görýän zadym, şu görýän adamlam şeýle bagtly bolup görünse, öýüň içinde bolup geçýän zatlary biz bilemzog-a. Biziň özümizem hemme kişä ýylgyryp görünmek isleýäs-ä. Adaty durmuş hemme kişiň bolşy ýalak görnüp bilenok, ýagny içinden gelýän emosiýalaryny görkezip bilenok. Mysal üçin, gaharly gelse erkek kişiler bar, mysal üçin, gygyryp zat edip ýörenok-da, biraz özüňi saklamaly diýlen düşünje bar bizde. Edep-tertip bar adamda. Şoň üçin internetdaky käbir zatlara ynanman,
perežiwat etmän, alada etmän, hemme kişiň durmuşynda-da şol sizdäki bolýan zatlaryň bolýanlygyny ündemek meniň pikirimçe tomaşaçylara. Ýagny hemme kişi şolardan üýtgeşik adamyň däldigini aýtmak we siziň ýaňky diýeniňizem bagtly Bagtly kişi we bagtly görünmek isleýän kişi diýip şol internet bilen hakyky durmuş diýip hasap edýän. Desvitselna.
Ete wybor. Hawa. Sen bir sagatlyk, mysal üçin, üç minutlyk rolikde bagtly bolmagyň wajypmy ýa hakyky durmuşyňda çagalaryň isleýän naharyny bişirip begendirmek? Ýöne widse adam ýene-de kiçjiklikden öwgä Sadikde super sen çykyş etýäň daway daway diýýän adam ikinjini saýlaýar. Bagtly görünesi gelýär потому что energiýany şondan alýar. Meň käbir kärdeşlerimiň biri diýýär, goý bagtly görünesi gelse görünsin, endige edip gider-dä şoňa diýýär. Ine şu wagt men şony pikir edip otyryn. Indi men şol şeý diýse ol pritworstwo dälmi, ýagny ýasamalygy öwrenenokmy biz. Bu diýmek adamda ýasamalyk häsiýetini oturdýar. Ýasama bolup ýörsek, onda biziň söýgimizem ýasama bolmazmy? Ýa çagalarymyza berjek terbiýämizem, mysal üçin, Adam bardyr şuny ýaly, bol diýip, ýasamalyk öwretmerismi, mysal üçin? Opasny zat. Hawa, meniň pikirimçe, ýalňyş zat şol. Gaty dogry. O-da dogry. Ýene-de ýöne adamyň öz predeline bagly. Belki bir döwür, stop, men barjak ýerime bardym, indi men daway maşgalamam tertipleýin. I Sähir bir adamy ýeňki diýşimi maksady bar çapýa bir pellehana geçýädi jim keri bilýäňizmi bir döwür gruzowiň içinde ýaşaýarlar no ösýä hemme zat tapýa ne w etem okazujca şýastýe ýaňky mark tweniň aýdyşy ýaly şoň üçin tut Gaty dogry aýtýaňyz her kimiň öz pikiri bar. Hawa. Nji görýän tomaşaçylarymyzam siz üçin terezä goýuň hökman size haýsy durmuş bagtly bolup görünesiňiz gelse düşüň tut niçego takovo netu no samay glavnay wajyp zat siziň hakyky durmuşyňyz Hawa. Siz öňürak post goýupsyňyz göriplik käbir adamlaryň tebigatyna siňip giden bir zat. Hawa. Işe täze hökman diňläň zebagözel ak pidžakda göriplik hakynda şeýle oturýan bir biziň oýlanmaýan zadymyz göriplik bize obyçny nähili prosta göriplik etýär şoňky ýaly zat mende bolsun a otaýda hekaýa ýylan kiçjikkä kebelejigi iýesi gelýär kebelegem indi boldy agzynyň agzynda durdy birje zat soraýynmy hä diýýär Kebelek. Sen ne diýeniň bilen garnyň doýana wot zachem ty menya hoçeş sýest ýa bolen menden soraýana ýok da indi edil meň aýdyşym ýaly däl doly diňläň şoň üçin men prosta şeýle ýerini aýtýan ýöne sen ýa meň öňümde kebelek bolup diýä gan owadan ganatlaň uçan bolmak näme gerek diýä nädip adamlar saňa göripçilik etmez ýaly ýaşamaly. Siziň pikiriňizçe? Oýnaýly ýaşap bolýarmyka?
Belki bolýandyr. Köpüň biri bolmak, üstünlige ymtylmazlyk, öz üstüňde işläp, şo öňe çapyp barýan adama şeýleräk bolunýarmykadyr diýip pikir edýän. Häzirki ýaşyma gelipdirin, men şoň şo dogrudygyny bilýän. Üstünlige ýetiberseň, seni gowy görýän adamlar bar welin, edil şol gowy görýänleriň möçberinde halamaýanlaram çykýar-da. Ýöne halanoklar, ýöne. Hiç oň. Kesgitlemesem ýok. Saç ýana baryp näme üçin meni halanok diýip soraňda-da jogap berip biljek. Soraýaňyzamy? Ýok. Meniň işim ýok. Men men şol adamlar eken üns bermejek bolýan. Üns beremogam. Gaty gowy. Bary ýogy bir men öz durmuşymy dowam edýän. Ýöne umuman hemmämiziň durmuşymyzda-da bar-da şol. Gowy görýän adamlaryň boluşy ýaly, halamaýan adamlaram bar. Ýöne şol halamaýan adamlaryň aglaba böleginiň ýanyna baryp, meni näme üçin halaňok diýip sorag berseňiz, şol şoňa jogap berip bilmez. Çünki jogap berjek bolsa, ýaňky ýylanyň jogabyny bermeli bolýar. Meň gözümiň öňünde pelpelläp uçýaň, owadan bolup gezýäň meň gözümiň öňünde diýip, şol birje günlük ömrüni gysganýar ýylan. I şon ýaly aýdyp bilmezler çünki aýtmaly bolsa şo sözleri aýtmaly adamlaram hakykatyny aýdyp bilmeýärä bu wagt. Onda biz ýaňky kebelejige ýylanyň ýok ýerine uç diýip maslahat bermelimi?
Nawerno.
Diýmek indi şu stola bolşy ýaly ujuna bardyň azajyk öwrül diýmeli.
Bolup biler. Ony diýsegem oň ömrüni durmuşyny çäklendirdigimiz bolmazmy mysal üçin. Biziň hemmämiz duşmanyň ýok ýerinde ýa-da görepleriň ýok ýerinde bolmaly biz diýip bilemzog-a şony. Dostdanam duşman çykyp beriberýär-de ýa-da mysal üçin seň dostlugyňam görüp bolup bilýär. Gynansak-da. Düşündim. Şony kabul edip ýaşamaly belki. Kabul etmeli we şu şeýleräk ýagdaýdaky biri-ow diýip Dowam edibermeli durmuşyňy. Köp kişä şondan motiwasiýa alýa. Men şol adamlary batyr diýip hasap edýän. Men özüm konfliktni adam däl bolanym üçin, men kän hiç uruş sögüş diýlen zat şol men hiç ömrümde edip görmedim. Men gorkýan bir hüşgynýak zatlardan. We ular ýaşym ulalykça şo zatlardan aýlanyp geçmeli diýip men özüme, meň enem atamam şony öwredýärdi. Ýöne köp kişi şo zatlar bilen motiwasiýa edin ýa özüne. Men şol adamlary batyr hasap edýän. Görip, howa görip bir hili. Boýnuna alýan. Ýa gowy bolany üçin göriplik edýäler maňa diýýäler-de. Hä, toýst maňa göriplik etýäler diýmek men statusym. Da.
Wah. Şol adamlary men batyr diýip hasap edýän. Ýöne men şo batyrlaryň içine giremok. Hiç niňem içine giremok. Men lutşa daşlaşýan. Daşlaşýan we daşlaşdyrýan. özümi çäklendirýän, eger töweregimiň adamsy bolsa, kakam men azalyberýän oň töwereginde.
Super. Haroş atwet. Üstüne goşaýyn azajyk. Ýaňky kebelek hasaplap bilen wagtda uçýan ýerim tokaý ýol nirde nirde näme etse şoň üçin her bir adama günüň dowamyna kynçylyk berilýär. Ol Alla tarapdan her kime göterip biljek ýüküni berýär. Bolmasa öz kanunlaryna garşy bolýanda ýaňky kynçylyklary adam döz gelip baş alyp çykyp bilse super. Ony hemme adam standart edip bolanok. Ýöne želatelno kynçylyk bolanda rahatlyk bile kabul etmeli. Ana şu kegeleji hem rahatlyk bile kabul etýär. Onda belki şoň ömri ony hasaplap bilenok sebäbi Složny. Hawa. Anam, ýaňky kynçylygy rahatlykla kabul etýäs. Ýaşapdyryn boldy üç-dört gün. Pasiba diýemde, baý-baý edip gitmeli.
Hawa, kynçylyklaram adamyň durmuşynda gerek bir zatlar diýip pikir edýän. Men öň şol şeýle diýip hasap edemokdym. Kynçylyk bolmasyn diýip pikir edýärdim. Bolmasyn diýýärdiňiz.
Hawa. Nämä gerek şol? Şol nämä gerekdi ýadymç. Sebäbi adam meni bir hili gaharlandyrýanam kynçylyk. Üýtgedip barýar adam meni. Kynçylyk hawa.
Ýöne häzirki döwürde men kynçylyk iň bolmanda bermedim diýende saňa tejribe berýändigine düşünýän. Tejribe-de ýaňky birinji beren soragyňyza belki jogap bolup biler. Hiç bir pula satyn alyp bolmaýan bir zat. Tejribäni biz okabam öwrenip bileris, mysal üçin, institutda, mekdeplerde-de öwrenip bileris, ýöne durmuşyň tejribesi başga. Biz durmuşy kitaplardan öwrenmeýäs. Gynansak-da, kitabyň içindäki ol aýdylýan kynçylyklar durmuşdan käbir ýerleri çapraz gelýär. Biz durmuşy ýaşap öwrenýäs-de. Şonuň üçinem Tejribede şu kynçylyklarda iň bolmanda aý şu kynçylygy geçdim-le diýip gynanmaly däl meň pikirimçe. Iň azyndan tejribe aldym-ow, şuny bildim-ow, şuň ýalňyşdygyny bildim-ow diýmeli däl. Çünki biz ýalňyşam ýalňyşyp öwrenýäs-de. Gaty dogry.
Çünki ýalňyşdygyny bilmeýäň-de ýalňyşmasaň. Hemme zat gowy gowy bolup gitse, bilmedim, adam ýoýulmaýan bolaýmasa, hemişe öz-özüni terbiýeläp gezmeli-le adam. Dogry. Şun ýaly. Super, spasiba. Kynçylyk bizi, kynçylyk näme? Mümkinçilik diýip kabul edin. Sebäbi prosta biologiýadan alsak bu ine, men öň näme pikir etýärdim, süňk nähili ösýär, adam nähili ösýär, çagalar, süňk diýen süýnýändir diýdim. Akasiýa ne tak. Süňk belli ýerinde pytraýar kynçylykdan i şo taýda ondan ulalýar. Şonuň üçin her bir kynçylyk adamyň hakyky şo özi bolmagy üçin gerekli bir zat. Hawa. Gaty dogry. Jemleýji sorag, siz üçin bagt näme?
Men üçin bagt maşgala we jan saglyk. Soňky döwürler men kän bir uly bir duýgulary ýaşadym. Şol ýerde öz maşgalaňdan gymmatly hemem şol maşgalaň jan saglygyndan gymmatly zadyň ýoklugyna düşündim we men şony ýyllar geçse-de şu pikirim üýtgemez diýip hasap edýän. Saglygymyz biziň iň öňde goýmaly we töweregimiziň, ýagny maşgalamyzyň saglygyny goramagy, goramagam iň öňde goýmaly bir zat. Adam şeýdip ýaşamaly. Çünki şol adam şol adamlardan ybarat. Şol adam bolmasa näme gezipberin biri bolýaňda seni adam edýän seni gundaýan seni gurşaýan seň hasratyňy paýlaşýan we begenjiňi has köpeldýän maşgalaň bolup durýar ýanýoldaşyň seniň ataň. Şeýle diýip pikir edýän. Köp sag boluň.
Soraglarymyzam nadeýus gyzykly jogaplara ondanam gyzykly Zyba Gözel bolşoýe wam spasiba. Nesip bolsa doly görnüşini görersiňiz. Ak kepderi kak wsegda nomer odin meň üçin. Pasiba. Köp minnetdar edýän işiňize de ýene bir ýola men sag bolsun aýdýan çünki men şuln ýaly mono interwýulary gowy görýän ha adam bilen bir azajygam bolsa bir iki ädim öňe süýşüp şon bilen kiçijigem bolsa tanyşmana mümkinçilik döredýän we alkatterin studiýasyna da operator ýigitlerine de umuman alyp barýan işlerine köp minnetdarlyk bildirýän çünki köp ýerde görýän hemem iň öňki studiýalaryň biri diýip aýdýalar. Sag bol. Şonuň üçin ýene-de şunça ýyllar saklanmak nesip etsin. Ämin.
Spasibo za was, ýşo raz.